Nigwete buya korwa mwanduanerete morini Yosebe ne epiri y'omwana ne eyaye bakarunya gitari bare buya bagenderete koragera bare Nyasae abarendete na inwe nkobasabera na amasabiti aria onsi abegete okoba gocha asende nonde bwensi ong'ikire ang'e tiga Nyasae abagendererie ne eprojegiti eye yokonyagachera ndoche bono mwamentire naende ndamenya Nyasae ang'anchete. Naende bono mogenderete kong'agachera enyomba ndoche na ebinto ebi bigendererete buya omuraria naende Nyasae ndoche na mwamentire amatuko ndamenya na obokong'u borobwo ogotaka gotokonya mbogendererete egekorera nonye nareri iga aria buna nere nagotaka nonye endagera aria.

Abande ba act immediately, abande bache ba act later ase eng'encho y'ogokunwa koria ase emegena twachia twareta. We don't take the glory. Etogoakera Nyasaye ng'a mbuya mono ase eng'encho age ogokuna aye gwakonya. Naboigo chingaki buna echi iga, ngochi naigwe buya mono ekero nkorora ng'a nakorire estory na omonto okorire ki? onyorire esapoti naboigo onyorire egochenchia. Nao torigaiga chinsemo chia bogeka, eyia egotoka ime ya Nyanturago Ibeno Ward Nyaribarichache, Kisii County, ase omochie bw'omogaka Abel Miranyi Nyaribo, oyio twakorete story yaye ngaki ya maega, obwate emechando emenge, omotakanwa, omonto narochete agantebi ng'a Mark Knight ekegusii ekiya nomoikora, okay, kuringana ekegusii nkebwate wide range of ng'aki kemanyire, mbuya mono nonsi baria bagendereri gosupport naboigo. Onye tora subscribe ase channel yaito ya Gusii Voice please subscribe ekero go subscribe you become part of our ministry this is not a channel this is a ministry be part of our ministry eye ekonya gokina kera rituko totigwe magega naye kaba oyomo obo oria ogosoa ase ministry eye iga ekero tochikoreta chistory chinde otoke ng'a nkorigereria ore na ekero okorigereria you give us strength yokogenda gokora egasi eye iga totomire na Nyasaye erio tokonye abanto baye so. Today I'm back ere engaki entambe totarakore recap eeh bande momaeti ng'a nki kiabeire gekogenderera bono tiga mbaire straight ase omochie torore nki kiabeire geku happen engaki eye yonsi pi goikera bono iga goetera support ya iga aye otorigerereti yes aye aye otorigerereti esupport yago nero yagerire echange iga yakoreki echange iga yabeire ase omochie oyo iga. Mbwati tomanya inki kiabeire ase omochie oyo. Alright, director neti gesoe ase video alafu ngokwana tore nomogaka baadaye.

Yes, omonche omorigereria uh, you can see egasi bado negendete ase ase choo bono neba tokorema eh, ntora construct igo ntobwate budget yo gochia construct ase oria oratake go support kere yonsi ase eng'encho okorosia choo ya omogaka ebe complete uh, Nyasaye nabo akogosesenia nonya tore omogwana oyio okong'usa iga agwo ntete korora ng'aki akong'usa intete kong'usa bono iga eh, intete inche nte mombekere amaraba Inche nkong'usa bono, inche yaya monkora ntagete ntagete mombekere eh, mbekere bono mm. Mbekere naichore bono komboyie bono.

So, kazi ni kama hivyo. Eh, cho nagendete konya gokunyi bono ende ogaki ore gasi yao eh, igo bono amatuko ang'a renge iga atigare to- tokore matuko ang'a abere yes mwanchi morigereria igo ntobwate almost like two days echo eye ebe complete ase ogokunyu but ase obwagachi mbare ntobwate Ntobwate ebudget eri torosie choo iga at least etware nonye cement na amabati iga ere omogaka atware gose nebuya sana. Bono korwa ase echoo eri enyomba y'omogaka eria enkoro nere eye korwa magega you can see nabo ere iga korwa magega mwanche omorigere bono our new house. Eeh egenderete kwagachu nere eye eeh chibundi bado nchigenderete that is the progress nabo twekire iga iga aah Nyasaye otosesenirie naende amariko agateba ng'a at the right time God will make a way. Omogaka ntogenderete komochencheria enyomba amabati akobekwa so far. Ah, ne chibundi nchigenderete na egasi. Ng'aki, ng'aki egasi. Ase ere buya ng'a Ah, inde igurantete konya kobuna iga mm, mbure igurantete ndararie engoko ere riko ari konsa ah. Ekero naigwete nto enkoko nere riko, chibundi nchigenderete egasi eh, kegima. So, this is a big house, it's a two bedroom house.

Arende aye echingoko, obogima bwaye bogendere baadaye baadaye gochia ase obogima bwaye Nyasaye ase aramoikere. Igo nimaete ng'a ah Nyasaye nkogosesenia are erio tonyore korora ng'a omogaka ogokeire obogima bwaye bwa ense eye. Emechando nabo egocha, lakini Nyasaye namaete ng'ai emechando eywo ekoira. Eye ne ejikoni, eye ne enyomba nene, ejikoni. Omogaka, ng'aki oroche ebinto? Ebinto, Tikogocha na ringo tokori ng'a kioro chia amang'ana. ebinto buna omorari bwachete, mokanduanerera epirio yarenge ya Morini Yosefe, yarenge enene na omwana mokamorusia Nyagetari, naende bono mogendete kong'agachera enyomba ndoche na ebinto ebi bigendererete buya omoraria, naende Nyasae ndoche na mwamentire amatuko ndamenya, Na obokong'u borobwo bogotaka gotokonya mbogendererete, egekorera nonya nare rigari buna aye naye agotaka nonya nendagera are, eye nonya ne emechando onde buna chibundu chire abwo, nabo obokong'u obwo bogochikonya. Toroche echio ngonya gos- ngochere nero. Eye nero mbuya narore egendererete. Echio ngochere.
Iga. Bono agachikoni aka iga naki oroche gocha gokora. Iga naro chingaki onyore chikoni ensemo. Echikoni eye egonkonya, njambeke eriko amaiga iga, naruga torochi iga iga ase bantigerete eopen eyio erioki riagenda gochia isiko. Echimuni. Echimuni eko rikogenda, na iga bono nabo eisaini abageni nabacha, ase endagera tokorosia twachia ko- Twarusia, twagenda nyomba nene. Tiga togende nyomba nene nomwaka. Bakancha chigocha chionsi enyomba enene. Morango oyo noyo ogesaku. Ee oyo noyo oweru.
Oyo noyo tobwate ogesaku noyo oboru. Ee bono.
Ee. Ee noyo noyo oboronge ogoteebwa rende abang'ina nabo bago oyo noyo obo noria oyo bwa abagaka. Oyo bwa agaka.
Okay. Iga ne.
Eye ne erumu ya omogeni. Ehe. Eri ne bedroom yane Yes. na aga ne sitting room rende ase abageni bonde bonsi buna bono goika tikoranya gogotoreka Mm. ee gaki Right, buya sana. Ah, tobwate mogoko. ende nomogoka omonene egekogera mwansukiri korwa ase orocha akanyomba kari narenge bono mwandetire ase oborabu naende nonya nare omorari torochie obonchoreri bwabeire omochie orabire Eh, ntabana gochi gokora.
Ente tang'achi gokura chianga. Na Orakore buya. eh, nde gochi kogora chiango egoti bono tochi konyebeka. Bono kwanyebekire amatuko amane. Ee, gaki nero konye nkonya kobeka yoka naye orankonye saidi gaki bono omonye nagoseseni Nde gochi kogora. na egasi mogokora nengiya gaki monya gotorwanerera nyasaye anya kobabeka ona intwe- intwe namasaba tokobasaba Ase eng'encho ekerero kere agwo, nde toikaranse naye isiko toragamba Eh. ase abanto ba- ba- barore ng'a itwekire. Eh. Igo mwanchi mo- mwanchi morigereria, ah, nde tokore recap Ah, na omogaka etoikaranse iga torakwane eki kiabere kegwa happen so far. Ah, naira amatuko amange ntanye korwa update. So I want to give you update. Embura egotuga gusii sana bono iga mwaya. Embura Eh, egotwa. Korwa muna abagundi baachete nabo egenderete gotwa. Tuko ndi riria yanya goeta. Eh. Eh, lakini naende egasi nabo bakogenderera gokora. Na Nyasae agoteba nekero egotwa na amaseseni. Mbuya mono, mbuya mono.
Eh. Tiga toikaranse, then we give the full update of what we- has been happening. Eri torore ng'ai twekere, ng'ai tokogenda, nki getaraba, naende ng'ai togotaka goikeria omogaka oyo. A lot has been happening in the background. Gesa nakorete omogano oyo iga bwa omogaka mpaka bono iga. Eh, neri ntanya korochia update ase eng'encho I've been busy ase amatuko aya iga gati iga iga ase eng'encho ya chishughuli chinde. chiegasi. Bono ase twachete iga iga support yaino yabeire immensely enene gocha ase omogaka and we really thank you ase baria bairuete go support omogaka erio obogima bwaye bochengi. Ebagoteba ng'a chingaki chia Nyasaye ekero chiaikire there is nothing kirachitenenie. Naboigo nabo ogochandeka emiaka emenge lakini at the right time Nyasae nabo agocha ase obogima bw'ago erio ogosesenia. Naboigo omogaka oyo iga ochandekire emiaka emenge lakini at this time nario chingaki Nyasae amoinyoire erio nere obogima bwaye bochengi. Bono ekero twachete iga iga natwereste omogayo omogano oye tokarora obogima amenyete naboigo inwe namashabiki gose abanto baria mokorigereria mobwate omoyo mogateba ng'a Mark naite goika omogaka oyio achenchie. Nkabeka enamba yaye ase screen abande babere bakomotomera chibesa, abande babere bakomoika ang'e, abande babere bakomokwanera. Ekero togokora estory yakoretia impact gochia ase ase omonto, inche beka ngo feel so good. It doesn't matter ng'a how eh you know it's not about me, glory teri gocha ase Mark Knight, eglory ere gocha ase Nyasaye ase eng'encho y'omonto. okonyekire. Bono nao tore gaiga nomogaka Abel. Abel mbuya ore? Mbuya ande omorari. Mm. Eh. Naki bono.
Nigwete buya korwa mwanduanerete Morini Osebe ne epiri ya omwana ne yaye bakarunya gitari bare buya mm. bagenderete koragera bare Nyasaye abarendete mm. na inwe nkobasabera na Amasaimbi aria onsi abegete okoba gocha ase ende nonde bwensi ong'ikire ang'e tiga Nyasae abagendererie ne project eye yokonyagachera ndoche bono mwamentire naende ndamenya Okay. Nyasae ang'anchete. Bono ah, mwanche morigererie omwana naro orenge nyagitari eh, okorokwa Maureen naboigo omwana oye omoke Ah, ntwatemete goranchera ki bakuru nyagitari Ekero toika aria chinsemo chinya gitari twaumerane tari chinya gitari tari kinye. Eye bono. Tari kinye omotienyi oyo igo nane. Eye bono. Saa mbiri chia maambia. Twaumeranete na omogaka oyo iga KTRH eri tokaranchera ki omwana agosoka korwa nyagitari. Tokang'ang'ana sana. Obuya mbori ng'a by the way SHA Sha is working. Eh, bono. Eh, egento gioka gekoba nkeri ng'aki ogwakana sha Mwaka omogima.
konyakana omwaka omogima kero gwakanire omwaka omogima then ya ya ya yasokia om- omwana bono we worked on sha kero togwaka on sha toka process ebinto biria bionsi pi aye naro ama receipt a nyagitari Eh, yakanete bill ya And 139650 ebibiti omwana. Eh, neye omwana ekana gwakana ebill ya morin yarenge 86000

Tariki inye omotinyi nane by saa nane exactly saa nane sharp Iyo. omo- omwana oria konyora ore nyagitari na omwana oye eh, oyio bono iga eh, ore asegete iga rende ase eng'encho tari gocha kando torakora project na ore asegete iga eh, tomobegete ororo anye kobera ororo to the point ekero ase aya arire kera egento maybe bono omwaka iga ago decide gose oyo nkagocha gose nonya akagenda gotigara erio agende gokora nonya na egasi yaye eyio eyio emorengete eh, Igo bono buna togokwana iga mwana morini, naboigo omwana oria oye omoke tari nyagitari. Mbari nyagitari. Omonene nomuya, egekogera goetera inwe abarari na amasabiki na naba mogosirikiana, mwanduanererete, Nyasae agancha,

Omogaka oyo are kominyoka gochia maternity ward, yaani obwanchani boria bw'omogaka gochia ase samwana oye na omochikoro oye. Eh, you could see enchera akoenda maternity ime, enchera agosoka, enchera akoirana, togotoma omagate, ominyoka amagate, twaenda rogoro, at the end of the day, eh, tulifanikisha ah, omwana ah, Maureen, naboigo omwana oye omoke.

Nabo gocha oende, ebinto mbire inche inche nare koamini because nanya konyetumeka, eh, bono omogaka oyo iga buna twachiete nyagitari ak- ak- agakarusia omwana so I, I believe ng'a it's working. Ee, bono. Eh, bono omogaka omwana ore nyagitari, eh, aria isiko babegete mbuya bare, Aria ase nababegete mbuya bare, e- nababegete oo ase eng'encho amagacho aya agendererete go- gokoreka, gakoera, Bache nka egere bakore emeremo yabo muna kagwaita bagakori. Inki bakori so far gari? Aria enda jeans enkoni nko eke- ekere nanyorire ebituma onye biarenge emetorire ikomi enkorusia etano Nabairera, nabatigera, na onye nesukari nabatigera, onye nesabuni, naende nacha nabera ekere naende yaerire, naende nabairera bono, na barabwo nabo ba- bamanyete na Tata muna atorendete iga mbuya tore. Mwanche morigererie buya to rent a house ase etown ere ang'e iga iga tokabeka ne omoito ne ebinto biria biogotumeka ase omwana at least baramenye oo. Naende tokorigereria ng'a obogima bwa Sally nabo bokomobera conducive, nabo onde oratake omosupport aramogure nonya na ebiasara binde bionsi erio agende gokora. Nkonyora time ase eng'encho embura egotwa sana nabo nkoenda mpaka ororo erio tokore evidio na Maureen, boigo nabo mokore ase econdition ya Sally ase twamobegete akobera. Onde oratake omosupport erio agenderere nobogima bwaye iga agwo ase ayio, God will bless you. Mbuya mono. Mwaka, enyomba bono twabekire aa, iga togende ase enyomba. Eh, Ng'aki ogotebekerwa enyomba yao iga? Nkwaroche buna egento eke nkenyarekane. naroche na nkenyarekane lakini bono aye buna gwantebetie na omo- omo- omogaka goika togochencheria enyomba eye Nainche ngateba ng'a omorariri bwanchire, tiga Nyasae akore ogwancha kwaye. Lakini bono negenire ng'a buna gwantebeti, nigo kwo- nkwabwate okwegena ime yao na goika onchenchie obogima boria nachandekire emiaka entambe mpaka bono kwambekire ase obobabe. Tiga egaki.
Still we need contributions onde bwensi otete go contribute for anything

Ase atiganete kogosesenia nabasani bago ase egasi mogenderete konya gokora, erio omogaka oyo achenchie obogima bwaye. Nto- Ntoganetie ebinto binde. Onde otaete gosupport omogaka oyo iga ntoganetie tomobekere tomobekere eflow, gose tocementie eflow ekonyarekana twa twa twa tosi tochuatere enyomba eye iga ebe cemented. Chitirisa nechi echuma, emerango neyechuma, naboigo omogaka oyo iga tomobekere efence ase aye iga. Mwakangwantereti ng'a nabo ogotuga chingoko? Ee, nabo ndatuge chingoko nonye ne eng'ombe na mogora, nabo nkonya korenda isiko iga aa. Bono chinkibe tibisi na inche nyakogenderera na obogima bogenderere, ee ekeri keranyarekane. Yes.
Ee. Mbuya mono, mbuya mono sana. Naende by the way, mogaka bono yao nere esimeka, ntwara gotebetia okande ogasimeka. Gwagorete embusero? Ee, nagorete embusuro ngasimeka omogondo oyio, na oria ore kororoche maate nasimegete ebituma biamerire. Bono morochi mwatukirie amatuko, bono gochi motu tindi gochi konyora nchera Inki nchigotoe. otasimekerete arire kora? Ari rogoro aria natigete na n- ndeme nsimeke ekabichi, ekabichi egere twanya koria. Very nice. Eh, bono. Igo, eh, so far things are happening. Erio omogaka oye amenye buya, naende nimaete ng'a you will keep sup- you will keep on supporting erio tore nchera ki omogaka oyo iga ako- akoba agokonye. Onde onde obwate any anything, any help, onye kobwate ebirogo asegete, ogoteba magnet nchioye ebirogo ebi iga, erio omogaka oyo iga ache akore ki? Atware nyomba mwaye just call me enamba yane noere nse agwo nabo okong'akera esegi. Onde obwate emeito ogoteba ng'a mark night emeito nere iga iga eh, omwaka oyio tiga ache atware. Onde obwate chianga eh, onde obwate endagera ebituma na ebinto ebinde bionsi pi. Onde otagete gokora kende gionsi just you can just call me eri torenchera ki togoikera omwaka oyo iga. Onde otaete gokwana omwaka oyo directly enamba yaye noere on the first comment ye ye ye story eye iga.

Tari mogaka tarakonywe. Omonto nonye naroche ase gete gagoteba ng'a mogaka ta- tarakonyeka. You know, at the right time, God will make a way. It doesn't Ntono. matter how. Eh, and credit tokoira is just because of God. Nyasaye ogokonya omonto. Nabo ogochandeka emiaka yao yonsi pi lakini engaki ya Nyasaye ase obogima bwabo nero ororo. Nekero Nyasaye agocha ase obogima bwabo, there's nothing No one onde taiyo oratenenie maseseni ago ase ayio Nyasae abangete engaki eria yabo. Bono mwaka nabo agenderete ko- ko- ko- konyora amaseseni aye, enyomba negenderete konya kogenderera, na Nyasae tiga abaseseni baria bagenderete konya go contribute ase eng'encho ya ase torete gochi twakora. You know, intwe egasi eyio totogokora, aye gwa take action buna Nyasae akogokuna. Intwe twakora omogano, Nyasae ogokuna aye bieka omonyene, gwa take action. Naende ekero gwatekire action Nyasae tiga agenderere kogosesenia, Erio obogima bwao naete oremerwe ase chikoru, siringi chiago fifty bob, emi, am, elfu hamsini, elfu kumi chiago na nabo chigokonya ase anene kabisa. We have a lot, we have a lot to do ase omochie oyo iga. Areri noare iga iga, nobare na, nobare nomogaka, areri nobare Nende nomogaka. naiga bono. Motiga aye.

Yarengeo nanyekaranga buya igo Nyasae natorendete namwanchete. Ase abari- Oroche engaki yabeire entambe tore nere. Yeah. Eh.
ase abarigereria bakorigereria chisofa ase abanto bakorigereria chinsachi iga inki orabatebikia omoerio? Ase abanto bandigereretie ase chinsa chi- chinse chiaye, eria ngoteba ng'a Nyasae nomuya egekogera buna mondigereretie korwa usi kare. Nabo mong'ikete ang'e endoche etore nainwe iga iga ng'a egekogera amabera aino mwarorire korwa aria mwarorire na tiga tosapoti omogaka oyo nere arorekane ase oborabu, Nyasae tiga abaseseni. Maya enyomba buna mwabekire okoboko kwaino, enyomba negenderete koagachwa nkoerere. Areri buna mwabekire okoboko kwaino Nagenderete koragera endagera, gotambeka amagogo aita, inchara teiyo. Igo tiga Omonene abarende, na oyoranyare gokonya, gekogera obokonyi borobwo nabo ebinto bire ebinge okogania gokoba. Intwe tokobatigera ng'a tiga Omonene abarende ase okonyara goikeria konya. Mbuya mono, mbuya mono mwanchi morigereria, ase eng'encho embura yaengire sana, na naboigo nimbwate rikuba ah, eh, egento togokora nkeri ng'a tiga togende gosupport goetera enamba ya omogaka, naboigo if you want to send me here, you can call me with my number erio torore nchera ki toko change life ya omogaka oyo completely erio agenderere komenya buya. Omwana oyo orure nyagitari, eh, noo are ase tomobegete enyomba eraerera. Nobare nomwana oye omoke. Ng'aki kwamoete rieta omwa mwana? Omwana akorokwa Yuvinarisi Osebe. By the way, do you know ekero tokwana nyagitari noe mori ntamaeti ng'aki omwana akorokwa. Yaya. You know, i- i- i- it's hard to be omogaka, hard to bring up a name. Erito ri'ng'aki Bwana yaye akoroguriete. Nkamoroka Yuvinari Sinyarigo eria esokoro. Bono naende Nyasae omorendire Nyagitari, manya okorire omotienyi omogima ne chigwiki isato, rakini omwana omonene buna narwarwete Nyagitari aria, banyore bantebetie na amabere narakonywa.
Thank you so much buna Nyasae tiga aende kogosesenia. Erio naye osesenigwe ase okorusia birane ororo, ogokonya na omoyo, it doesn't matter chibesa ere nigo obwate abanto mbare bagokonya even with 20 bob because igo na Nyasaye nabo abasuki babo mbare bagokonya with 100,000, mbare bagokonya with 20,000 according to ng'aki Nyasaye agogosukia. Tiga Nyasaye aende kogosesenia inche Mark naye tinkorokwa, he gusi voice, endelea kowoch chistori chiaito, naboigo